आइ हम सुनाबऽ जा रहल छी डॉक्टर शिवशंकर श्रीनिवास जी के कहानी गाछ पात ई कहानी के ई कथा के बहुतेक भाषा में अनुवाद सेहो कयल गेल अछि तऽ चलू आइ सुनै छी ई सुप्रसिद्ध कहानी गाछ पात बूढ़ीक बेटा अयलथिन अछि सपरिवार अयलथिन अछि पुतोह अयलथिन पौत्र पौत्री अयलनि अछि ओ लोकनि एहि बेर विचारि कऽ अबै गेला विचारक छनि जे एहि बेर कोनो हालतमे बूढ़ीके अपना सब सङ्गे बोकारो लए जेथिन बूढ़ीके एकमात्र बेटा आर कोनो सन्तान नहि बेटा बारहमे इंजीनियर पुतोह ओतय कोनो हाई स्कूलमे शिक्षिका दूटा पौत्र आ एक पौत्री दुनू पौत्र कोनो पब्लिक स्कूलमे पढ़ै जाइत रहै आ पौत्री छठा वर्गमे पढ़ै छली पाँच वर्ग पहिने बूढ़ा जीबैत रहथि जाबत बूढ़ा जीबैत रहथि बूढ़ी बूढ़ी भऽ जेबाक बोध नहि रहनि कोनो काजमे थाकनि नहि अनुभव होनि हरदम बूढ़ाक आय पाइमे लागल अपस्यात मुदा कहियो जे बूढ़ाक मुँहसँ किछु तेहन तिख भरा जानि तऽ बूढ़ीक आँखि छूटनि गंगा जमुनाक धार भऽ जानि तखन बूढ़ाके नवकनिया जकाँ पौसऽ पड़नि जखन बूढ़ी दुलारल भऽ जायथिन तऽ बूढ़ा प्रयासमे कहथिन बुझलहुँ अहाँसँ धियापुताक चालि कहियो नहि जायत आब जँ पौत्र पौत्री बोकारोसँ अबै जायत आ अहाँके रुसल देखैत तऽ की कहत बूढ़ी विहसैत अनुरागी बाजैत भगवान अहाँके कुशल क्षेम राखैत हमर सुहाग भरल अर्थी उठै ई आयन अछि हम अहाँक सब दिन अहिना रहब से नहि हैत दाइ हे एहन अशुभ कथा जुनि बाजू से कहि देलहुँ ओ अहाँ बजलहुँ से किछु नहि आ हम बजलहुँ से अशुभ भेलै से नहि हैत अहाँ कहने की हैत हमर भगवान छथिन भगवान तऽ हमरो छथि चुप रहू हिनकर भगवान होइ छथिन अहाँके जे पंडित कहैया ओकरे पर तामस उठैया एकटा तऽ जनौ रखबे नहि करै छथि आ पंडित छथि भगवान तीन तामसे बूढ़ी भनबनाए लागत आ बूढ़ा हुनकर भनबनाया पर हंसैत हंसैत लोटपोट होइत रहैत सएह देखियौ नाना तरहक व्रत पूजा करैत भगवान के कबुला पाती चढ़बैत रहली बूढ़ी मुदा भगवान सुनलथिन बूढ़ाक बूढ़ा पहिने चलि गेला बूढ़ा मृत्युक बाद बूढ़ीक रोदन ककरा नहि दहला देलक पहिने भोरे बूढ़ा उठै छलाह तऽ हुनका पानि दियौन चाह दियौन पान दियौन ई दियौन ओ दियौन आ ओ सब जुटाबऽमे बूढ़ी व्यस्त रहै छली मगन रहै छली बूढ़ो बैसल नहि रहै छलाह हाथमे हरदम खुरपी रहिते छलनि बाड़ीमे रङ्ग बिरङ्गक वस्तु लगबैत रहथि गाछ पातक सेवामे बुढ़ाक समय बड़ आनन्दमे बीतनि नाना तरहक तरकारी नेबो लताम केरा सब बाड़ी भरल रहैत छलनि बाड़ीसँ तरकारी बुढ़ा नहि बुढ़ी तोड़ैत ली बुढ़ाके मात्र लगेबासँ मतलब छलनि सब दिन भिनसरे बूढ़ी चाह ताक बनेलाक बाद एक धामी तरकारी तोड़ि अनै छली किछुए अपन अपना लेल रखै छली दू व्यक्ति कते खैतै बेचैत नहि लोक सबके देबामे नीक लगैत छलनि बड़ तृप्त होइत छलनि कहियो काल बेटाक कचोट मने दुखा जाइत छै से कचोटक गप बूढ़ा कहथिन तऽ बूढ़ा कहथिन से अहाँ की करबै अपन बाड़ीक टटका तरकारी हुनका लोकनि भागमे कतऽ छनि दीर्घ श्वास लऽ कऽ फेर बूढ़ा कहथिन कोना पठेबनि हुनका असम्भव अछि जे संभव अछि सएह करू लोकक दिया बुताके जुड़ाव प्रसन्न करू आ ओकरा सभक खुशीसँ सुख लिअ बूढ़ा बूढ़ीके बुझबथिन बूढ़ी सएह करैत लोकक बेटाके जुड़ेबाक प्रयास करैत बादमे हुनकर एहन धारणा भऽ गेलनि जे जँ हम दोसरक बेटाके जुड़ेबै तऽ हमरो बेटा जुड़ाल जायत एहि आनन्दमे मस्त रहैत बुढ़ी ताहू दिन बेटा दुनू गोट दुबेर बेर कहथिन अहाँ सब हमरा संगे चलू गाममे असगरे किया रहैक जायब बूढ़ा हँसि कऽ गप अंठिया देथिन बेटा मात्र बापके धाखें जोर नहि देथिन मुदा वास्तविकता ई छल जे बूढ़ा गाममे नीक लागैत छल गामक फुटकल फुटकल घर आम लतामक गाछ केराक फूटल घौर बाड़ी झाड़ीमे लाल हरियरक पोरोक लतरल लत्ती माटी पर चित्रल गेनहारीक साग कलसायल गाछ तिलकोरक पात बीचक बीच घोसियायल लाल लाल फड़ हरियर कंछ अरिकोंच एहि सब नयनाभिराम दृश्यसँ महासुख भेटनि बुढ़ाके गामक टहक्का दैत इजोरियामे दूर दूर तक देखाइत पाद बोन लहलहाइत धान पानिसँ भरल कोला कोला कित्ता कित्ता कतऽ देख पाबी शहरमे शहरक रात ठीके कठिन भऽ जाइन बुढ़ा लेल सौंसेक बिजली चकचकाइत इजोत लागै जाइन शहर नहि पहुँचनि भरि जन्म गामेमे रहला दलान आ आङ्गन घरक ओसरा पर सुतैत सुतल छथि आ नीलाभ आकाश आकाशमे लोकैत दर्गन कखनो कखनो कऽ चुनमुन करैत चिड़ै बरद महिषक घुघरूक टनटनाइत देखैत छथि सुनैत छथि एहन स्थिति पर स्वभावक होइन बुढ़ाक लेल आ एहन सहजतामे निष्भेर भऽ सुतथिन मुदा शहरमे सटल सटल बड़का बड़का फ्लैट आँख चुनहारक बिजलीक इजोत नहि बर्दाश्त होइ असहजताक बीच मोन औल बौल करऽ लागनि जँ शहर कहियो जाइयो पड़नि तऽ जल्दी परायक प्रयासमे लागल रहथि से बूढ़ा बेटाक संग कहियो जायत केना जायत बेटाक आग्रह निरर्थक जानि बूढ़ाक मृत्युक बाद बेटा बूढ़ीके कहलखिन माय तोरा आब एहिठाम असगर नहि रहऽ देबू पुतहु सेहो बड़ मन ओढ़ाते कहते हे माय चलौत एहि बेर हमसभ नहि मानबनि हिनका चलहे पड़तनि बोकारोमे सभक डेरा पर सास ससुर अबै छथिन ईसभ कहियो नहि गेली नहि बाबू अबैत छलथि सभके आश्चर्य लगै छै हमरा सभ दऽ दऽ की की नहि बजै छै लोक आबो चलौत ओतऽ रहथिन आब एते असगरे किया रहथिन आब एहिठाम छै ने कि अहाँ पुतौहक कप बूढ़ी कोनो उत्तर दे नहि सकली मनमे भेलनि ठीके हुनका बाद एते किछु नहि अछि चारू कात तऽ गाछे पात अछि बूढ़ीक भेलनि जेना बूढ़ाक रोपल गाछ बीत हिनका कहि रहल छी बूढ़ाक मुइलाए कहाँ हमरा सभमे वैद तऽ छथि देखियौ ने जीवै छथि बूढ़ा बूढ़ीक बाबू भऽ गेली बूढ़ा जखन कहियो कोनो नव गाछ रोपैत तऽ बूढ़ीके बजा कऽ देखबथिन हे देखियौ बौआक माय आ की नहि की कहैत रहथिन एक बेरक गप बूढ़ीक मोन पड़लनि बूढ़ा नेबो गाछ रोपि कऽ बूढ़ीके देखबथि कहने छलथिन देखियौ ने ई अपन भूमि छोड़ि कऽ कतहु नहि होइ छै अद्भुते स्वाद होइ छै ई नेबोके फर दियौ अति अतिटा होइ छै जकरा देबै मन हर्षा जेतै हम चाहै छी गाममे सभके ई गाछ अपन अपन बाड़ीमे लागि जाय देखियौ हमर परिश्रमके की फल दैए एक बेर नवादासँ धातृक गाछ सेहो अनने रहथि ओहिमे जे मेहनत भेलनि से कहियो पुछले नहि जाय किन्तु मुँह पर ओ छिलकैत परम आह्लाद देखते बुझाइत छल रोपि कऽ पटा कऽ गाछके निहारैत हिनका कहने रहथिन बौआक माय रोपलासँ नहि होइ छै तलता चाही अहाँ तऽ माय छी अहाँसँ नीक के बुझैत छै जे जनमौटी बच्चाके कोना पालन पोषण कयल जाइत छथि कोना दलता कयल जाइ छै वएह पालन पोषण गाछ वृक्ष के चाही सएह पालन पोषण नहि कयलासँ मनुक्खे बच्चा जकाँ गाछो हहेरू भऽ जाइ छै नहि नहि ई नहि जीता ई गाछ वृक्ष के हहेरू नहि होबऽ देब ई कोना जैती भरभराइत फेर चारू कात देखऽ लगलनि हुनका भेलनि जेना बूढ़ा कहि रहल हेथिन बौआक माय एकर जड़ि माटिमे कनि कोड़ि दियौ हे सुनू एहिमे पानि दियौ आ बूढ़ी पहिने जकाँ बूढ़ाक आदेश पालनमे रमि गेली लगनि जेना एहि सब गाछ बीचके देखै सुनऽ लेल बूढ़ा हिनके छोड़ि देलखिन एहि तरहे ओ बेर बूढ़ी बेटा पुतहुक जबरदस्त अनुरोधके टालि देलखिन मुदा एहि बेर जाय रुख अख्तियार कऽ कऽ ओसभ आयल रहथिन से बूढ़ीक जेबाक लेल विवश कयल रहथिन बूढ़ीक जेबाक मोन बना रहल अछि जहियासँ बाल बच्चाक अयलखिन सभ हिंदे घेरने छनि बूढ़ीक विभोर भेल ओकरा सभके लेपटाए रहलिए बेरमे अहिना पत्र पत्रिके घिर कऽ बैसल रहथिन ओकरा सभ संग बूढ़ी मनोविनोदमे लागल रहथि ओहि बीच पौत्री कमला पुछलखिन

आ सबसँ बेसी हमरा नैहरमे रहथिन एकटा बूढ़ी हुनकासँ सिखलियै ओ छलथिन गामक बेटी बाल विधवा हमरा लोकनि हुनका पीसी कहियनि हुनका राशि राशि गीत अबनि ओ सब पाबनि तिहारक गीत सिखबथिन सब उपलक्षक गीत टोलक सभ धीजनिक हुनकेसँ गीत सिखने रहैए ओ सभके अपना लग बैसा कऽ गीत सिखबथिन ओ लोक आब कतऽ मायसँ कम दरेग नहि रहनि हुनका अहाँ सब बड़ गीत गबियै हँ है पहिने लोक बड़ गीत गबै ननिहोटा कोनो शुभ काज शुरू होय तऽ गीतेसँ शुरू होय हमरा सबके माय मैया कहथिन जे गीत सीखऽ गीत गायब ओहि समयमे बेटीक गुण बुझल जाय गीत सीखू अर्पण दिअ लिखिया पढ़िया करू सभसँ छोटका पौत्र जे पाँच वर्षक छल बीचमे पूछि देलखिन दामा अहाँके राइम्स अबैए पप्पूसँ दू बरखक जेठ पौत्र मुन्नू पप्पूके गप सुन कऽ हँसैत हँसैत लाबा भऽ गेल ओ हँसते बाजल दाई माँके राइम्स कतऽ औतनि ओकरा अपन पब्लिक स्कूल मोन पड़ल अइ प्रिपरेटरी क्लास मोन पड़लै मैडम मोन पड़लै सलवार समीज पहिरने मैडम देह हाथ नचबैत आ सिखबैत बाबा ब्लैक सीप हैव यू एनी ऊल यस सर यस सर थ्री बैग्स फूल मुन्नूके सलवार समीज पहिरने आ नचैत मैडमके वेशभूषाक दाई माँके कल्पना कऽ कऽ नहि रहल गेलै आ हँसैत हँसैत दाई माँके कोरामे ओंघरा गेल कमला भायके डटलक मुन्नू अहाँ दाई माँके तंग नहि करियौ हैया कहै छियनि माँके किया कहबाक माँके तहन कहाँ करैए मुन्नू हमरा हमर बच्चाके अपना दाइमाक सङ्गे खेलाइए कहैत बूढ़ी अपन बड़का पौत्रके माथपर हाथ राखि के सोहराबऽ लगली एना बहै जायत दे- दाइमा कमला भाइके ईर्ष्यासँ देखैत बचली

धक कमला गप पर बूढ़ी करेज काँप उठलनि कमलाक मुँह दिस ताकऽ लगली ओकर चकचक करैत दुनू आँख जेना गपक विश्वास दिया रहल छलनि हुनका आइ बूढ़ीके अपन माय मोन पड़ि गेलनि ओहो जखन पौत्र पौत्रीके दुलारऽ लगथिन तऽ हुनकर मायक पुतोह बाजि उठथिन एना दुलार नहि करथुन दुलार करैत करैत सभके बसा देलखिन हेँ अहाँ कहि कऽ बन बनाए लागै जेथिन ओ बेचारा सकबका जाथिन आँखिक आगू जेना शून्य पसरि गेलनि बूढ़ीके अपन मायक ओ दशा आइयो कखनो मोन पड़ैत छनि तऽ मन कचुटा जाइत छनि आइयो कमला कपसँ माइन मोन पड़लखिन ओ ओहने अपन कल्पना कऽ कऽ सिहर गेली देहा क्रोन्या फुटकिल गेलनि उदास भऽ गेली मुन्नू टोकलकनि की भऽ गेल दाइमा नहि किछु बाऊ दाइमा अपनाके सम्हारा लगली पौत्र पौत्रीक नहि भक्तिमे पुनः अपनाके लगाबऽ लगली लगबऽ तऽ लगली मुदा बेटा पुतोह संग बोकारो जाति वा नहि एहि दिशामे सोचबाक लेल बेसी एकाग्र होबऽ लगली बेटा पुतोह जेना जीतक वातावरण बनेने छलनि से बुढ़िन जेबाक लेल अपनाक ओरिया रहल छली मुदा फेर सोचल साँझमे खा पी कऽ बूढ़ी नीचमे पटिया पर उछा कऽ पड़ि रहली असगर नहि पत्र पत्रिक संगे तीनू अपनामे झगड़ा लागल सब दाइमा सँ सटिए कऽ सुतैत बीच बीचमे पप्पू मुन्नू दाइमाके देह पर ओंघरा जाइ छल एहि तरे सब अपन अपन बेसी अधिकार बुझबाक लेल दाई माँ के नंगो चंगो कयने छल ओहि नंग चंग होयबाक दाई माँ के अपार सुख भेटि रहल छलनि बोकारोक जेबाक इच्छाक घरेबाक प्रयास करऽ लागल छली मोने मोन सोचै छथि एकटा बेटा अइ जकरा पर हरदम मोन टांगले रहैत ओतऽ सब रहत बेटा रहत पुतहु रहथिन धिया पुता रहत आब हमरा ओहि फुलबाड़ीक बीच जेबाक चाही मोन उत्साह छथि उत्साह तऽ छथि मुदा उत्साह नहि आबि रहलनि कमलाक गप बेर बेर मोन पड़ै छनि सोचैत छथि मुजफ्फरपुर वाली जेना हमरा पुतहु कहियो किछु कहि नहि देथिन ओ हिनका ओ बर्दाश्त नहि हेतनि बूढ़ीक जीवन सब दिन स्वतंत्र रहलनि ककरो अनेरक हाथ दबारस कहियो नहि घरली एकटा कह कवि मोन पड़लनि बापक राज राज सायक राज महाराज आ बेटाक राज मोतक की बोकारोमे बेटाक कमायक खायत पुतोहक तिख बात सुनैत सकती की की बात सकती बेटाक डेरा पर यदि ओतऽ किछु ककरो देबाक इच्छा होइन तऽ किछु तेहन खयबाक इच्छा होइन तऽ कोनो ओतऽ बूढ़ाक कमाइ रहतनि बूढ़ी कते की मने मन सोचय लगली मुदा फेर अपने मोनक मोन कहलखिन हमर पुतौ एहन नहि छै भिनसर भेले सब बोकारो जेबाक तैयारी में जुट गेल बेटा पुतौ जल्दी करे लगली बूढ़ी के कहल रहल छथिन बूढ़ी माय जल्दी तैयार हो किन्तु बूढ़ी बाड़ी में टहल रहल छली जेना कतौ दोसर ठाम माय अपन छोट छोट बच्चा सबके दुलारैत मलारैत अछि ओहिना गाछ बिछक बीच बूढ़ी सबके ओहने माय मोने निहारि रहल छली बुझियो जे दुलारि रहल छली बूढ़ी के कोनो गाछक जड़िक माटी कोड़नाई आवश्यक बुझेलनि तऽ कोनो पानि देबै कोनो पात सब पर छाउर छिटक आवश्यक लगलनि तऽ कोनो पर दबाई मंद मंद वायु बहि रहल छलै गाछक पात सब डोलि रहल छलै बूढ़ी के भेलनि जेना गाछ सब उदास भऽ रहल अइए पात सब मोलाइ रहल अइए आब तऽ हम जा रहल छी अहाँके के देखत बड़बड़ा उठली बूढ़ी बूढ़ा मोन पड़ि गेलखिन हुनकर गप सब मोन पड़ि गेलनि गाछ पातसँ हुनकर जुनाव मोन पड़ि गेलनि फेर मोन भेलनि की करैत जाइत कि नहि जाइत कएकटा प्रश्न उठलनि मुजफ्फरपुर वाली गप जे कमला कहने छली सेहो मोन पड़ि गेलनि अपन स्थिति ध्यानमे अयलनि बेटा पुतोहक ममत्व आ फेर अपन स्थिति आँखमे नूर भरि गेलनि बेटा लग आबि कऽ कहलखिन की माय कोन मायामे घेरायल छै चल जल्दी तैयार हो बूढ़ीक दहल गेली मोनमे भेलनि जे दौड़ी कऽ बेटाके कोरसँ साटि लेथिन मुँहसँ बाहर भेलनि बच्चा आब हमरा अतै रहत एहि गाछक पातक बीच एकर सभक सेवामे हम कतहु जायब मन अते टांगल रहत तहन फेर ओतऽ जाकऽ हेबे की करत बेटा अबाक मायक मुँह ताकऽ लागल